Me tū rā ki te whakaatu ki te ao ko wai tātou. Anei tātou ngā uri o Porourangi. Te mea koia tētahi hui, kei reira te pūkahu tangata. Nā reira, me mea kei reira ngā iwi katoa, me, me puta atu a Ngāti Porou, a wai ake, a wai ake ki te, ki te whakaatu i te, i tōna momo, Wow!
Mōku ake, me tū ki te matatini, nō te mea kātahi anō mātou ka tū i tērā o ngā matatini, kei te hoki anō mātou ki te tū ki te matatini. Hei te mea me, me tū, nō te mea kei reira kē, ahakoa ko wai ka tū ki reira, pāpānga wā rātou ki, ki, ki Ngāti Porou, ki ngā iwi o Te Tai Rāwhiti. He nui ngā Ngāti kei roto i ngā kapa haka, ā, puta noa i te motu, Nā ngā mahi a te Hāhi i te hui tōpū i ōna wā, ko Hikurangi, ko Waiapu, ko Te Pāriha o Whāngārā, ko Te Pāriha o Tokomaru. Hoi anō, me hara mai kē te matatini ki te Tairāwhiti, i te mea ko Tairāwhiti kē te matatini. Arā anō te kōrero, ā. Ko, ko te matatini tū nei, koia te tamararo o te motu. Ko te whakataetae i te kāinga, ko te matatini o Te Tai Rāwhiti. Kai kō atu. Ana, mēnā kei te whakahē mai tētai awa o Rukau.
Hoi anō, koirā anō tētahi huarahi e ora ai te reo. E ora ai te reo me ngā tikanga Ōna tekau tau pea te roa kareke a Ngāti Porou tū ana ki te haka i roto i ngā whakataetae o te rohe. Ā, ko tērā tonu tētahi o ngā tohu a Te Koroua AT ki tōna iwi, ā, me te whakaaro ehara i te mahi pai, te whakataetae, ki te motu, o tēnā mea te haka, ka tangohia te wairua o te ao Māori. Heo, ona tekau tau, ko Ngāti Porou i kite te mēmehā o tēnā mea te haka i roto i a Ngāti Porou. Ka hurihia te whakaaro me tū a Ngāti Porou kia mau ai ōna taonga, taonga tuku iho, ko te haka hoki he taonga kei roto i a tātou katoa. Mehemea kāre koe e tū hei kanohi mō tō iwi, kāre koe kitea. Ki a au ko te matatini he āhuatanga hei whāwhā ki aua, ki aua momo āhuatanga, ki aua momo ture, ā, he mea hei whakaoreore i ngā whakaaro, hei whakaoreore i ngā tāngata hanga, i ngā neke, i ngā kupu ki te tito waiata hoki. He āhuatanga hei, ā, ā, whakawhānui i ngā whakaaro, whakawhānui i ngā aha, i ngā āhuatanga o te tū, nā te mea mōhio tonu tātou, ā, he rerekē te tū a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi, heoi anō i te mutunga o te rā kei te whai haere rātou i a mātou, o roto o Ngāti Porou. te uranga mai o te rā. Koe nō rā e pātai pai tēnā, ko te ngako pea o te pātai nā me whakataetae te kapa haka, ā, kāore rānei. E, kei ngā taha e rua o te taiapa ahau e noho ana, e, nō te mea, ā, ka kite au, i ngā āhuatanga kiki, ā, kino, ngā āhuatanga kino o te whakataetae, engari ka kite anō au i ngā hua, i ngā hua o te whakataetae, ā, ko te kaupapa matua, ā, ko ā tātou marae, ko te oranga o ngā tikanga mō ā tātou marae. Mēnā ko te whakataetae te huarahi e tōtō mai ai i tēnā, i tēnā kia hoki mai, wow, you know you've got to use those things, eh man? Me tū ki te matatini kāre rānei. Ā,
te matatini. Ā, ko te matatini, nā rātou, well, he reira te mea nā te matatini anake, engari ko te whakataetae, nā rā, nā te whakataetae i raru te haka. Kua heke ngā tāngata, kua tūpou, kua Ko Piko rātou, kua whakaae rātou ki ngā ture o te Matatini e taea e rātou te toa i te Matatini. Kāre rātou i te kāre rātou i kaha te whakakite mai i ngā taera ā-iwi, i ngā taera ā-hapū i te Matatini, he mea mataku nā rātou kai hāua, kai haehaetia te kai, e ngā kaiwhakawā. Engari, ko te painga o Te Matatini e taea ai e ngā hapū, e te Māori, te whakakite i ā rātou āhuatanga ki te ao. Ki a koe, he aha ngā tohu o te tāne tau ki te haka?
He tau. He tau.
He tau. Nā, ā. Ū, te tāne e tau ana kia. Hū, kia mārō tonu tana tū, kia tū tāne. E ai ki tāku, e, e, ngā mea tīti tonu ki te manawa, ko te, ko te uh, tāne ka whakaatu i ngā kupu konei. Kanohi tuatahi, tinana tuarua, hāunga ngā mea puta, ngā kupu puta i te waha hono me kite atu, runga i te, te mata o te tangata, roto i tana katoa. Me kau e tū, uh, teitei nei, engari me, me āhua heke ki raro, me āhua paraha ngā wāwae, engari me tau tana tū i runga i te atamira. Mō te tāne e tau ana te haka, ka kite koe tuatahi e mārama pai ai ia ki, ki ngā kupu me ngā kaupapa o roto i te haka, tuatahi, e, tuarua, He tau tōna hanga i runga i tana mōhio me tōna māia ki tōna ake tinana me ngā mea ka taea e ia. Kia tū rangatira, kia kōrero ai ngā whatu, kia kōrero ai tōna tinana, tōna māhuna, ngā wāhi katoa o te tinana, koirā nei ōku nei paku whakaaro. Kei te whakaatu rātou i ō rātou mātua tīpuna i roto i tō rātou tū, i roto i tō rātou kawe tonu i a rātou, i roto i ngā, i ngā kupu. Ka kite koe i te, te wairua e rere ana i runga, i, i roto i ngā, i te kapa haka, mai i te tuku o ngā tāne i ō rātou pukenga ki te, ki te iwi, ki te ao e titiro ana, e mātakitaki ana i a rātou. E, kei runga i a ia. Ehara i te mea me, ā, ā, me tū ki te kōrero, engari e kawē ana a ia tērā tūmomo āhuatanga i runga i tōna, tōna tinana. Ko te mea tuarua ka puta mai te kōrero mai tōna waha, ā, ka mōhio koe, tēnā tangata, ā, i, i akongia ki tēnā mea ki te, ā, arataki, tēnā mea te whaikōrero, tēnā mea, ā, te kawenga o kōrero tuku iho o tōna, o ana, o ana, ā, mātua tīpuna, o tōna hapū, o tōna iwi. Ka rongo i ngā kupu, ā, ko tana kapa hoki, kei te whakarongo, kei te aro ki a ia. Āe, kia parakatihi, parakatihi, ā, koinei te taki o te waiata, te ūngeri o te waiata, o te haka rānei, engari ka tau runga i te ātamira, he He ao anō kē tērā. Hāunga atu ngā parāka tihi, ngā kupu, ka kite koe me maka āta haere te kāea tāne, ka aro atu te kapa, mehemea ka tere haere, ka pōturi haere rānei ia. Mehemea tau te kapa, ki tana kāiatanga, ki tana ārahi i a rātou, koirā, ehara ia i reira te omaoma haere, pēnei me titiro mai ki a au, Huhu, kei konei ahau! Ka ma tona kapa, ka whakaatu i te tū, te whakaatu hoki i tana kaha ki te ārahi i te kapa.
He aha nā tohu o te wahine tau ana ki te haka? Nei au, tēnei ahau. He tau koe, he tau koe, he rerekē koe, pekepeke ana pēnei, titipaka.
Ngā tohu o ngā āhuatanga, āe. He ātaahua te tuatahi.
Ko te waina e mōhio ana ki tāna e. E haka nei, e waiata nei. Ehara i te mea me orite koe ki te toenga o te māpu. Ia. Me, mēnā, you know, he penena, he, um, what you call, factory setting wā rātou. Mēnā kei te, mēnā ka rongo tonu au i ngā kōrero O tō tinana, hakoa te rerekē o ō mahi ki ērā atu, a, well, tau ana koe ki te haka. Pēnei au, nē. Nē, girl, you just follow.
He hipi noa iho. Hipi noa iho koe, love.
He rawe, he rawe mēnā, mēnā ka kite koe i tētahi e mōhio ana ia, ā, me pēhea te tū tika e tau ana, ē, tau ana ki te haka. He rōreka, kei te kōrero ngā waiho katoa o te tinana. Kua mōhio me pēhea te haka, me pēhea hoki te whakaputa i i te ihi, i te wehi, engari kei te, he wahine tonu te āhua, nē? Ko te tika o tana tū, ko te rangatira o tana tū, me te takaiui o tana wāwae, me te whiu ana hope, me te te huri a tana māhuna me te me ōna whatu, me te ngangahu me te pūkana rānei. E hei te mea tēnā āhuatanga motuhake ki te wahine, he tēnā āhuatanga ki te tāne hoki. Koira te āhuatanga o te waiata ā-ringa o te haka o te poi, kia kōrero te tinana a roto, a waho, ngā waiho katoa. Ngā wāhine o Ngāti Porou, eh, au tae e kite au wētahi o ōku tipuna kōkā e hakahaka ana, he tau, taku tipuna Mere Karaka rātou mā, eh, he tau mō te haka. Eh, nāianei, ah, oh, me pērā tō, tō tāua tipuna a Kuini Moeha. he tau mō te haka. Engari, o ngā ētahi o ngā mea āhua rangatahi nei, te mate pea, he nui rawa ngā outside influences ki runga i a rātou. Kua kite mai i ngā hakahaka a wētahi ake, kua hiakai pea ki tērā momo āhua, engari kāre tino tau kia. Nāianei nā, he rite tonu te nuinga o tātou i te patupaiarehe e rere, rere ana i ngā wāhi katoa. Ētahi kaihaka kua kitea au āhua paraha ō rātou waewae i a rātou e whiu ana, ā, tino kino, ā, te kite, ā, tino kino ōku kōkā ki te kite atu rātou i tērā āhuatanga. He mea uaua tērā nāianei te kite i roto i ō tātou wāhine kaihaka, engari kei reira ētahi, ehara i te mea he nui, torutoru noa iho ngā mea ka kitea e koe, e tau ana ki te haka. Engari i roto hoki i ngā mōteatea, he uaua rawa atu ki te whakaatu i te maha o nā kupu Nō reira, ka kite atu koe i wētahi o ōna wāhine ka tū ki te mōteatea ko ngā ringa kei te, kei te whiuwhiu haere noa iho, kei te makamaka haere noa iho, kāre i hāngai ana ki tā kau, ngā kaupapa. Engari, ka kite koe i te mea mōhio e hāngai ana ō rātou nā ringaringa ki ngā kupu o tō rātou mōteatea. Ki a koe, Maria, he aha ngā tohu o te wahine tau ki te haka? Ā, te ārahi i tana rōpū. Ko te kāea wahine, ko tōna mana kei runga i te kaihaka ngoikore o te rōpū katoa. Ko te rangatiratanga o te kāea, ko ia te kaiārahi. Mehemea ka hapa tētahi i roto i te rāina, ka hapa ko te kāea. Ko te mahi a te kāea, ko tāna hei titiro, hei awhi, hei whakapiki i te kaha Kia tū pakari ai ngātahi ā-rōpū. Ki ō whakaaro ko wai te tino toki o ngā kaihaka o Ngāti Porou, tāne mai, wāhine mai? Ooh.
Nei kei roto i a Ngāti Porou ētahi wāhine tino toa mō te haka. E ora ana ni nāianei o ngā mea ki te au. Āe.
He tangata kei roto i toku whatumana, e mohio ana au he tangata tino tau ki te haka, engari ko mate ra na enei. Oh, kare te tino mohio. Ko nga tohunga ki te haka i kite au, ko Prince Ferris, ko Taina Koroua, ko Taina Ngarimu. Taha ki nga tane, Kei te pera ano a taku pāpā i a Uncle Samhain, yeah. Ko Matua Winston Nepia rāua ko tana tama a a Ian, a, mo e pā ana ki te haka o Pongara. Ko te whānau o ngā Pēwhairangi, ko te whānau o ngā Mātāhiki me ngā Ngāwai, whānau ana mai e tērā māpu roto i tēnei ao, e ka, kua mōhio rātou ki te haka. Tau rawa atu ki roto o Tikitiki, Rangitukia, ko te whānau o ngā Greens. Ka kitea mai i roto i tērā whānau, i roto i ā rātou whatu, tētahi momo āhuatanga, ki te kite koe, he pēnei, ū, āhua mate te māhunga tēnei, engari he ataahua te mātakitaki i tērā māpu ki te haka. He tau, he tau kāri ā wai nei te tau o tērā whānau ki te haka. I te wā e hikoi ana i tēnei whenua ko Pāpā Prince, Pāpā Perenīa. Tino kaha a ia ki te mau pū ki ngā āringa tōtika, te tū tōtika i te wā e mahi ana i te haka o Rūaumoko. I ngā tau e e waru, e tekau ki muri rānei. I konei te kēmu whakamutunga mō te whutupōro i waenga i a Ngāti Porou rāua ko te tīma o Whanganui. I te hāwhe-taima i mua rawa atu a Whanganui. Ka tū mai e whā ngā taitama ka tīmata i te haka o Ngāti Porou. rurau moko. Ka maranga mai katoa te iwi i reira, ka haka. I te mutunga o tēnā kēmu, mo Ngāti Porou i Wikitoria. Ka tītokihia te tīma, koinei tō rātou hē. Mēnā ko Whanganui tō rātou ingoa, tērā pea ka Wikitoria rātou. Engari ko tō rātou ingoa tērā ko Wanganui. Nō reira, tītokihia rātou e Ngāti Porou. He rawe ki a au te mātaki i i ērā whakaaturanga o te reanga pērā i a Pāpā Ānaru Takurua mā. Ko Uncle Ānaru, Ānaru Takurua. Tā a Poe te tū mai ko ia anake i runga i te ātaamira, oh, oreore katoa te māpu, ah, mātakitaki i a ia. Me tana tama, a Maioha, kare kō atu i a rāua, kare noa au kia kite i tērā, tērā momo. I a Nanny Saani mā, i a rātou e mahi ana, e moe ana rātou, ē, mā wai au e whāwhā atu? Mō ngā mea wāhine, ko aku kōkā. Katoa rātou, ahakoa te, ka riterite ki tēnei momo kaihaka i wēnei rā, ē, Ko tā rātou nā tū he tino, um, he tino rerekē, he tino uh, matāra nei. Pēnei nā, um, katoa rātou mahi āringa, kei konei, kei roto i tēnei tapawhā, kei konei, ātaahua. Uh, me tā rātou kawe i a rātou anō, katoa aku kōka e pērā ana, aku kōka o, o roto o Hiruhārama. Ki te taha o ngā wāhine, kāre kō atu e te tipuna rā, e tō mātou tīpuna kōkā a Kuini Moehau. Moe mārie au ki te au i a Nanny Lui, ko te māmā tēnā a Kuini Moehau Reedy. Ā, waimārie au ki te au i a Nanny Sani Ngārimu, i a Mere Karaka Ngārimu, ā, i a Kiri, Nanny Kiri Collier. Ā, tau rawa atu ki roto o o Waiapu a o Nani Porua ma he tau wera o tera Maputaka he tau. Ko ko aku tamariki a i te mea e hara koe ia kia whakatau tena i nana e hara koe ia na ko ko aku tamariki na ra na ta ratou a nā, nā tā rātou kore mōhio, engari kai te mōhio. Ā, pēnei nā, ka, ka tipu haere koe, ka mātakitaki haere ngā momo kaihaka, kātahi ka, ka tau tētahi whakaaro ki roto i a koe, oh, kia kawe pēnei, kia kawe pēnā. Kātahi koe ka noho ki roto i tētahi pouaka, kāre koe mō te tino whakapuaki i a koe. Ko kore he taiapa, nē. Nē, ko kore, engari i a, ai, i a koe tamariki ana, Kareta e taiapa, nau te ao, na reira, mātakitaki mai au, me te wairua o roto e kawe nei i a rātou. Ehara ko te riri, ā, ehara ko te koa, engari ko te, ko te hari, ko te hihiko, ka, ka kai atu ngā karu, ā, i a rātou. Taku tamāhine, kāre nei i rata, kāre paku nei i rata atu ki te pūkana, ā, i runga anō i tana whakapono he anuanu.
He tika rānei te whakapae, he tāne rawa te tū o ngā wāhine haka i ēnei rā?
Ooh. Āe, eh, āe, he tika tērā.
Kāre tērā tauira te pai, me tū tonu te wahine i roto i tōna wahinetanga. Ehara mō te pāriha.
Ētahi. Ki au nei kei te ū tonu wētahi o ngā kapa haka, ā. Ki tērā atu o te wahine. Ko te mea kē ki a au, ko ngaro kē te ātaahuatanga o te pūrotutanga o te wahine me te tāne. Ehara i te mea he tāne te tū, engari he tū o tētahi waeine rerekē. He tū o tētahi waeine rerekē ki ngā tū o ngā wāhine e mōhio nei au. Tā te wāhine, te nuinga o nā wā, kia ātaahua, kia menemene mai, kia kite ō rātou nā harikoa, tō rātou katakata, and tō rātou whakangahau i te tangata. He pōhēhē wētei mō te whakaaro, ki te pēnei taku tū, ki te pēnei taku takahi, ki te pēnei taku patu i taku tinana, ā, Mā konā te, te karere kawe kia, ki te, ki te marea. Ka puku rānei te rae, ka nui ake taku pukana. Taku uhi. taku uhi, taku uhi rānei. Ka reri, ka reri ake au i a koe, ka mana kē aku, ka mana kē au i a koe. Ka nui aku ta, nui ake taku pukana, inā ka puku te rae. E. Ara. Hā, hāunga nō te tikanga o ngā kupu, mēnā i rongo koe i te, i tāku, ki tō tāna, Ko au kei runga. Koe, koia te, koia te, te, te āhua o ētahi o ēnei rā. E, tēnā kōrero, hāngai tōu. E, āhua ngā wiriwiri nei te āhua te titiro ki ngā wāhine o ēnei rā. You know, ko te mea kē, ko ētahi o ngā wāhine, āta āhua. Pai te titiro atu. Engari ki te heipū mai, ka haka mai rātou ki a koe, hou, hei, Ahakoa weriweri nei te awa, you know, kare au e rata atu ki tetahi wana e whakatetē ana mai i ona niho. Oh, me mahu, waiho tera mahi ma te kuri. Ehara i te te tāne o rātou tū, ko to rātou tū he tū whakatakariri, tū pukuriri kē nei, he tū wetiweti, e, kia wētai he tū weriweri. Ā, te tikanga o tēnei kōrero, ka kite koe i ō rātou āhua, kua anuanu. Ka kite koe i roto o, i ngā haka pōhiri, ā, pērā i a Tūrangatū, ā, ērā, ērā, ērā haka e, e whati nei te hope e, e piu ana, ā, te tinana. Kua āhua kotiti ai. Ko Kitau te tai pōhiri, ka tena ka mutu, he pērā te āhuatanga o te, o nā wāhine, e, e whakamataku ana i te tangata. Koia te whakatūpatotanga o aku kōka i a mātou e haka ana, ehara i te mea he tāne koe, i te mea koia te momo o te ihi, te momo o te wehi i kite atu ai e mātou. Ka whakatūpato. ō mātou kōkā i a mātou kia wahine tonu te āhua. Ehara nā rātou te hapa te hē rānei, nā ngā kai ako i a rātou. Ā, i ēnei rā kua tae ki te wā mehemea mōhio koe i ngā kupu, ā, ko koe te kai whakaako. Ā, kare me kī i ēnei rā he wātea, wātea te. te tangata tōtika te ako. Ināianei ā, ka kite tētahi o ngā, me kī, māhita o te kura, Oh, whanaunga! Oh, mōhio koe ki te, ki ngā, ki ngā kupu o te haka poheria, te urunga tū. Te aho nei, te tangata rā ka te anō kua ako, me kī, kua hakaina e rua ngā wā, ka kī, Āe! Oh, kei a koe te, te, te tūnga, haru mai au whakaako ki ā tātou tamariki. Pea ai ka mōhio ki ngā kupu, engari kare mōhio ki ngā ā-ringa, ki te hōhonutanga o me pēhea te whakaako ki te taiohi, kare anō kua, yeah, ka tae anō rātou kua whai huruhuru. Haunga atu te hōhonutanga, ngā kupu, eh, read between the lines. te hōhonutanga o taua, o taua haka, ā, koira tāku, nā reira kei te haka e rātou i runga i te, ā, ngākau, ā, kaitangata. He aha ngā rerekētanga o tā Ngāti Porou kawe i te haka he iwi kē atu?
You first.
Māu whakautu, nā reira te wai i te haka. Oh, he ātaahua Ngā kaihaka o Ngāti Porou. Mōhio rātou me pēhea te haka. Ngāti Porou he iwi taparahi. Kāre tētahi e orite ki tētahi atu, engari he orite. Ki tāku, ko te tū a ngā waewae, ā, ko te waewae matau, hei mau i te ūngeri, te taki, ā, ko te waewae māui, ka mau mai te rangi ki te whenua. Atu i a Ngāti Porou, Ā, kāre anō au kia kite i tētahi atu tūmomo tāera haka, ā, kua mōhio au, ooh, mōhio tērā māpu te haka e. Ehara i te mea he riri, ehara i te mea ka whakaatu, ka kaha whakaatu i te riri, ā, engari he, he, he, he nakawhiti kei roto, he hihi kei roto. Ka kawe i te wairua o te tikanga o, o tāna e haka nei. Te tikanga o te taparahi kāre mau e. Mere kare mau taiaha ērā āhuatanga mā te tinana, mā te kare ā-roto, mā te tangi o te reo, mā te mahi a ngā ringa e whakaatu te wairua o tō kaupapa, Ahakoa ko tō tinana e kōrero ana, koina noa iho, he uaua tēnā, ki te, mēnā e, he, he toa te tangata kua mōhio ia, ā, me pēhea te whakaatu i tērā āhuatanga hei ka māmā noa iho ki a ia, mahi kai parāoa noa iho ki a ia. Me whakaputa i te wairua o te kaupapa mā roto i te āhuatanga o te haka. me me Tane he wahine rane. Ehara i te mea me oma, oma hurihuri haere, a, tipaopao haere runga i te atamira e, e puta ai te ihi, ne. Koina, koina te tu o Ngāti Porou Hika, ka tu, tu, maro, a, tau ana. Ko te rerekētanga kia o Ngāti Porou, haka mai ana Ngāti Porou, he momo riri kei roto, he momo whakatoi kei roto, he momo whakahīhī kei roto, ā, koina te rerekētanga. Mēnā ka titiro koe ki Ngāti Porou me ngā, ō rātou waiata, me kī tūturu, ā, Kaha rawa atu te piu o ngā wāhine. Ko te piu o ngā wāwae te mea tuatahi ka kitengia te rereketanga, tā ngā wāhine. Ko te piu, he tino kino te te rērere mai tērā taha ki tētahi taha. Ko te āhua rerekētanga o Ngāti Porou hoki, haere i te mea me tū āhua tekoteko nei te āhua, ā, me tū hōia nei te āhua. E ōrite o tō ringa, me tō waewae, me te āhua o tō tinana ki ō hoa e haka ana i te tahi a koe. E, ko tā Ngāti Porou, ā, he whakatōpū mai tēnā me tēnā i runga i tā rātou whaka, tā rātou ake whakaputa mai i ngā kōrero kei roto i te haka, i ngā kaupapa kei roto i te haka ki tā rātou e kite ai. Ā, ko te ngangahu, he aha ngā wāhine o Ngāti Porou, Pūkana, ko te ngangahu, ko ngā whatu anake. Ko te tikanga o te ngangahu, ko te āhua minamina mai ki ngā kaimātakitaki i a koe. Ā, i, i aua mahinga ko ngā wāhine e whaiwhai ana i tētahi, ā, Ipo. Pirangi ipo koe, ā, o, ā, kua, kua tae koe ki taua reanga, ki taua tau, kua whai huruhuru koe, ā, wā mō te whai uri. Engari, you know, ētahi wā i te paraikitī mātou, ka puta mai ētahi nekenekehanga, ka kare paku nei au rata atu. You know, wētahi tangata kua haere ki, ki whenua kē, kua hoki mai me ēnei kung fu panda moves. Wa kare au pai ki wēnā momo āhua. You know, pai noa te whakaatu i tō ake, engari whakaatu tō ake i runga i tō Ngāti Poroutanga, eh?